Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Appostli. Konna b'kollox 276 ruħ fuq il-ġifen. Wara li xebgħu, bdew iħeffu l-ġifen u jwaddbu l-qamħ il-baħar. Meta mbagħad sebaħ, l-art ma għarfuhiex. Lemħu biss bajja biex tajta fiha u qatgħuha li jekk jista' jkun jitfgħu l-ġifen fuqha. Irħew l-ankri u telquhom il-baħar. U ħallew ukoll l-irbit tat-tmun. Imbagħad tellgħu l-qala tat-trinkett għar-riħ u ħadu għax tajtha. Iżda ħbatna ma' sikka li kellha l-baħar miż-żewġ naħat. Il-prua baqgħet imwaħħla sewwa fil-post u ma tħarrkitx iżjed. Imma l-poppa bdiet titfarrak bil-qilla tal-mewġ. Is-suldati riedu kieku joqtlu l-priġunieri li ma jaħrabx xi ħadd minnhom bil-għawma. Iżda ċ-ċenturjun, li ried isalva 'l Pawlu, ma ħalliex il-ħsieb tagħhom iseħħ. Lil dawk li kienu jafu jgħumu ordnalhom jintefgħu huma l-ewwel il-baħar u jmorru l-art. Lill-oħrajn ordnalhom jilħqu x-xatt minn fuq twavel u minn fuq bċejjeċ imkissra tal-ġifen. U hekk kulħadd qabad l-art qawwi u sħiħ. Meta ħlisna mill-għarqa sirna nafu li l-gżira kien jisimha Malta. In-nies tagħha ġiebu ruħhom magħna bi ħlewwa li ma bħalha. Laqgħuna tajjeb lilna lkoll u qabdulna ħuġġieġa. Għax kienet bdiet nieżla x-xita u kien il-bard. Mela Pawlu ġabar qatta' t-zkuk niexfa u tefagħhom fin-nar. Fiz-zkuk kien hemm lifa. li malli ħasset is-sħana ħarġet u qabdet ma' id Pawlu. In-nies tal-gżira kif raw il-lifa imdendla ma' idu, bdew jgħidu wieħed lill-ieħor, Dar-raġel żgur xi qattiel, għax għad li ħelisha mill-baħar, il-ġustizzja ma ħallitux jgħix. Imma hu farfar il-lifa ġon-nar u ma ġralu xejn. Huma stennew li se jarawh jintefaħ jew jaqa' u jmut f'daqqa. Wara li damu jistennew ħafna u raw li ma ġralu ebda deni, biddlu l-ħsieb u bdew jgħidu li kien xi Alla. Dan il-Ħadd aħna qegħdin niċċelebraw in-nawfraġju ta' San Pawl fuq il-gżejjer tagħna. Is-silta li għadni kemm qrajt hija meħuda mill-ktieb tal-Atti tal-Appostli, miktub minn San Luqa, u fiha naraw l-istorja kollha kif seħħet, kif San Pawl missierna ġie fuq il-gżira tagħna. Ċertament hawnhekk tidħol ħafna l-providenza t'Alla. San Pawl qatt ma għoqalu f'rasu li jirfes fuq il-gżejjer tagħna. Imma Alla ħasibha mod ieħor. Alla ried li jirfes fuq il-gżejjer tagħna biex b'hekk l-appostlu missierna San Pawl ixandrilna l-Kelma t'Alla u anki wkoll in-nies tal-gżira jiġu mgħammda fi Kristu. Interessanti l-mod kif San Pawl jirrelata man-nies tal-gżejjer tagħna, fit-tliet xhur li huwa qatta' fostna, u li kif jgħidilna l-ktieb tal-Atti tal-Appostli, l-Maltin urew ospitalità kbira ma' dan l-Appostlu tal-ġnus. Nistgħu ngħidu li. Mis-sena 60 wara Kristu sa llum il-ġurnata, din il-fidi li aħna rċevejna mingħand l-Appostlu Missierna San Pawl baqgħet tingħex fil-gżejjer tagħna. U din hija l-isfida tagħna llum li qegħdin ngħixu f'din is-sena, 2013, li dan il-messaġġ li bagħtilna l-Appostlu Missierna San Pawl nibqgħu ngħixuh. Din il-fidi li aħna rċevejna mingħand missirijietna u ommijietna nibqgħu ngħixuha. Għaliex hija din il-fidi li tqawwina, hija din il-fidi li tagħmilna poplu, hija din il-fidi li ttina l-identità tagħna l-Maltin u l-Għawdxin. U għalhekk ejjew illum, f'din il-festa tan-Nawfraġju ta' San Pawl, filwaqt li nduru lejn il-Mulej biex infaħħruh u nirringrazzjawh talli jogħġbu jibgħatilna lil dan l-appostlu kbir, pilastru kbir fil-Knisja, Ejjew ukoll inġeddu l-fidi tagħna, inġeddu l-magħmudija tagħna, li dak li aħna rċevejna insaħħuh, inkabbruh fina u anki wkoll inkunu xhieda tiegħu fil-żmien li aħna qegħdin ngħixu illum.